Assalamualeykum eziz Mehwan vatandaşlar. Ýaýlymda akyl ýygyşygy mekdep okuwçylarynyň atly telebäsleşigimiziň täze bir sany Mehwan vatandaşlar siziň bilen gatnaşyjy taraplary meýdançamyza çagyrýar. Aşgabat şäheriniň 50-nji orta mekdebiniň topary, toparyň düzümi Yhlas Şadyýew, Ismail Mamedow, Güljahan Agajumaýewa, Enejan Durdynazarowa, Mahym Şadyýewa hem-de Mähri Aşyrowa toparbaşy. Hoş gördük Mähri. Siziň garşydaş toparyňyz Aşgabat şäheriniň ýöriteleşdirilen ýetmiş ikinji orta mekdebi topary. Toparyň düzümi, Meýlis Askarow. Allanazar Baýramdurdyýew, Akpamyk Jepbarowa, Ilgeldi Ilgeldiýew, Bahar Annanurowa hem-de toparbaşy Şageldi Begmyradow bar. Şageldi hoş gördük. Akyl giňişligi mekdep okuwçylary bilen atly telebäsleşigimiziň saýlama tapgyrynyň nobatdaky sanyny häzir başlaýar. Gatnaşyjy taraplar paýtagtymyzyň Ellinji orta mekdebi, şeýle-de paýtagtymyzdaky ýöriteleşdirilen ýetmiş ikinji orta mekdebi. Hasap, nol, nol. Dogry jogap üçin beriljek utuk bir utuk bolar. Şeýlelik bilen, sowal tapgyrlary häzir girişýär. Sowal. Bilýäňiz, sowallaryň aglaba bölegi mekdep maksatnamasyndan bolar we zehin aýratynlyklaryňyzy barlamak maksady bilen hem zehin sowallary hem bolar. Ine-de, takyk, dogry jogaby talap edýän bir sowal. Indi serýaz. Deň maýdalawjyly algebraik droplary goşmak üçin näme etmeli? Wagt gitmeli. Wagt saklaýas, Mähri. Biziň toparymyzdan Mahym jogap berdi. Mahym diňleýän. Deň maýdalawjyly algebraik troplary goşmak üçin diňe sanawjylary goşmaly. Sanawjylary, umumy maýdaladjy tapyp sanawjylary goşaýmaly. Jemlenýäňizmi şuň bilen? Hawa. Kabul edýän. Arslan bol. Mende ýazylarynda köpräk bak, emma dogry diýip alyp bilýärmi? Şundi. Hormat. Aýtdy da ýene. Dogry. Dogry. Netije? Hasap açyk, Mähri gutlaýan. Bir nol. Berekella. Köp sag boluň. Indi sereýäs. Sowal. Üçburçlugyň haýsy-da bolsa bir depesini onuň garşysyndäki tarapyň ortasy bilen birikdirýän kesime näme diýilýär? Wagt gidýär. Wagt saklandy. Şageldi. Kim jogap berer? Biziň toparymyzdan ilgeli jogap berer. Ilgeli diňleýär. Hasaby deňlärmi ilgeli? O. Ha, hany göreli. Üç suçluň haýsy bir depesinden geçirilen beýiklige, eýlek başga bir tarapyna geçirilen ortasyna kesime mediana diýilýär. Gutardyňyz jogap. Kabul edýän. Mediana. Netije elbetde 3 orslaryň medianasy. Hasap. Deňe deň berekella. Köp sag boluň. Interes. Sowal. Näme üçin gönüburçly üçburçlukda gipotenuza katetlerden uly bolýar? Wagt.

Katet formulada katetleriň kwadratynyň jemine deň bolup durar. Şonuň üçin giptenuza katetlerden uly. Kabul. Netije. Mähri galan wagtyňyz ulanyp bilersiňiz. Ylalaşamok jogap bilen.

Wagt saklaýar. Güljan jogap berýär bize. Diňleýän Güljan. Arslan many diňle. Sebäbi gönüburçly uçuşykda iki sany gön katitleriň garşysyndaky gönüburçly uçuşykda gönüburçuň garşysynda ýatan burç şoň kessesine deň diýmek. Şoň üçin. Gipotenuza şoň iki essesine deň. Katitleriň. Gatraý. Sebäbi gönüburçly uçuşykda gönüburçuň garşysynda ýatan burç şoň kesesinde şondan uly bolýar-da. Näme diýýäň? Şoňa-da gipotenuza diýilýär. Däl. Kabul edýän. Gaýtalaň, ýene bir gezek. Şo gön borşy uçuşykda gön borçuň garşysyna ýatan kesim şo ul bolýada, şu ikisine katetlerden. Şoň üçin bu katet. Gön borçuň garşysyna ýatan çyzyk kesim.

Günbatar Ýewropanyň iň beýik dag ulgamy nähili atlandyrylýar? Wagt gidýär. Wagt akýar. Mähri. Biziň toparymyzdan Ysmaýyl jogap berýär. Ysmaýyl. Ysmaýyl, dogry bolsa iki utuk alarsyň. Üç bir bolar. Sowalyň jogaby Alp daglary. Kabul edýän. Alp daglary. Netije. Elbetde. Hasap üç bar. Berekella. Köp sag boluň. Berekella. Dowam edýär. Sowal. Fizikanyň nukdaý nazaryndan kintetik energiýasy işden uly bolanda erkin elektronlaryň metaldan çykmagyna näme diýilýär? Wagt gidýär. Wagt akýar. Şageldi. Biziň toparymyzdan ilgili jogap. Ilgeldi. Bu sowalyň jogaby donor. Ha? Donor. Dono. Donor. Haýsysy? Donor. Donor. Kabul edýän. Netije. Ýalňyş. Mähri, galan wagtyňyz ulanjakmy? Mähri. Ulanaýlyň. Dowam edýän. Mähri, Men özüm jogap berýän. diňleýän. A, Ýyllyk energiýasy bölünip çykýan metallardan. Na- Haçan kinetik energiýa işden uly bolanda metallardan ýyllyk bölünip çykýar. Indi jogabyňyzy hem aýdyň. Ýylylyk energiýa. Ýylylyk ýylylyk energiýasy. Hawa. Kabul edýän. Netije. Taraplar. Indiki dogry jogap üçin hem iki tug alarsyňyz. Ýalňyş. Elektron emissiýasy. Ine-de jogaby. Sowal. Interes. Stres ýagdaýlarda adam bedeninde howply zäherli maddalar, toksinler işlenip çykarylýar. Olar köplenç adamyň erkine bagly bolmazdan bedenden çykarylýar. Nädip? Stres ýagdaýlarda adam bedeninde howply zäherli maddalar, toksinler, işlenip çykarylýar. Olar köplenç adamyň erkine bagly bolmazdan bedeninden çykarylýar. Nädip? Wagt gitdi. Şageldi. Biziň toparymyzdan Bahar jogap ber. Bahar diňleýän. Meniň jogabym adren näme deriň üsti bilen çykýar diýýär. Deriň üsti bilen? Toňuş jogabyňyzmy şo? Hawa. Kabul edäýinmi? Kabul. Onda stres bolanda nämä düşünýäňiz? Bahar. Stres bolanda adam how näme howsala düşýär. Gaharly, gaýgyly. Gahary gelýär. Hawa. Şonda derleýärmi? Titreýär, derleýär. Netije? Ýok, bu däl. Mähri? Ulanýaňyzmy? Ulanaýlyk agam. Dowam edýän.

Wagt azalýar Mähri. Ýok jogap. Indiki dogry jogap üçin üç utuk alarsyňyz. Şeýlelik bilen, eger indiki sowala Mähri jogap berse, birje jogap bilen oýny jemlär, ýeňiş bilen. Eger siz, Şageldi, siz jogap berseňiz, onda siz garşydaşyňyzdan bir utuk öňe geçersiňiz. Öňde goýlan utuk uly, tijenmeli. A ýaňky jogap bolsa stres ýagdaýda, ýagny gaharly, aladaly, gaýgyly mahaly nähili çykarylýar toksinler diýip, ylmy tarapdan jogaby baram. Nämedir öýdýäňiz? Men Aşgabat şäherindäki ellinji mekdep okuwçysy, Merdanov Begenç. Begenç. Näme jogap bererdiň sen? Gözýaş. Gözýaş. Elbetde gözýaş bilen köp sag bol. Berekella. Öňdäki ýagdaýlar ýaňy düşünişdik, şeýlemi? Häzir ýekeje dogry jogap bilen oýun jemlenip biler. Bu duşuşyk Mähriň peýdasyna ýeňiş bilen jemlener. Eger ýekeje dogry jogaby Şageldi berip ýetişse, onda garşydasyndan bir utuk öňe geçer, üstesine-de oýun dowam eder. Üsti bolmagyňyzy haýyşt edýän. Sowal. Biri-birinden morfologik taýdan tapawutlanmaýan, tapawutlanmaýan, gametalaryň goşulyşmagy nähili atlandyrylýar?

Hiç basdyňyz. Wagt häli gutardy. Barmy jogap berjek? Hä, okaýym täzeden. Biri-birinden morfologik taýdan tapawutlanmaýan gametalaryň goşulyşmagy nähili atlandyrylýar diýip sowal. Aýtjakmy? Berekella. Ýörite-oluşdyrylan ýetmiş üçünji orta mekdebiň okuwçysy Aýbölek Hoşgeldiýewa. Aýbölek. Izogamiýa. Izogamia. Ine-de dogry jogap. Köp sag boluň. Eger indiki dogry jogaby Mähri berse, şeksiz ýeňşini alar. A eger Şageldi jogap berse, onda ýeňşe juda ýakyn geler. Sowal. Potensial energiýasy bir ýüz elli joul, massasy on bäş kilogram bolan jisim nähili beýiklikde dur? Gaýtalaýynmy? Potensial energiýasy bir ýüz elli joul, massasy on bäş kilogram bolan jisim nähili beýiklikde dur? Wagt gitdi. Wagt saklaýas. Şageldi. Biziň toparymyzdan özüm jogap berýän. Jogap, bir metr. Gaýtalaň. Bir metr. Kabul edýän. Ünsem, häzir belli däl ahyry. Eger dogry bolaýsa şa geldi. 5-3 bolar. Mähriň bar azaby bir aýrylýar. Mümkinçiligi hem aýrylýar. Dogrymy? Mähri siz jogap berseňiz näme diýerdiňiz? Hä, hasaplaňyz. Işläp otyrdym. Işläp otyrdym. Siz görýäňizmi olara kömek edýäňiz. Häzir hem işläp otyr olar. Nähili işläp bolýança garaşalım. Netije. Hasap 5-3. Berekella. 1 metr. Akyly ýeňişlige telebäsesi özüniň şertleri bilen ähli tarapadan e, deň mümkinçilikleri berýär. Garaşylmadyk gyzykly ýagdaýlara getirýär. Edil ine şolaryň biri-de häzir boldy. Indi häzir ýaňy Mähriden ýeke jogaba garaşan bolsak, sizden şeýle. Ýeke sany dogry jogap bilen siz oýny jemlärsiňiz. Çünki hasabyňyz alta barar. Mähri, size jan etmek gerek. Size diňe bir mümkinçilik. Hemme indiki do iki sany soraga-da dogry jogap berip, hasaby deňlemeli bolýaňyz. Soň goşmaça bir sorag bilen ýeňijini saýlaň. Onuň üçin iki dogry jogaby sizden almaly. A şagella ýeke dogry jogabym ýeterlik bolar. Eger deňe-deň gutaran ýagdaýynda ýeňijini saýlamak üçin soň eminlerle maslahatlaşarys. Seriýa. Sowal. Massasy Dokuz gram bolan nol bäş mol suwuň molýar massasy näçe? Molýar massasy dokuz gram bolan nol bäş mol suwuň molýar massasy näçe? Wagt gitdi. Biziň toparymyzdan Bahar jogap berer. Diňleýän Bahar. Bahar. Meniň jogabym dört ýarym. Dört ýarym. Gram mol. Dört ýarym gram mol. Hum. Sonuç jogabym şol. Kabul. Mähri häzirem hasaplamaňy dowam edýäňiz. Netije Mähriban watandaşlar, okuwçylar bäsleşigiň bu sany jemlenenok. Dowam edýär. Mähri galan wagtyňyzy ulanyp bilersiňiz. Dowam edýär. Ha? Indi ýok. Düzgünnama laýyklykda her topar bir sowal tapgyra bir gezek jogap bermäge mümkinçiligi bar. Ikide.

Jogap ýok. Indiki dogry jogap üçin iki tug alarsyňyz. Eger Sag elli dogry jogaby berse, onda oýun sag eliň peýdasyna jemlener. Indiki sowala Mähri dogry jogap berip geçse, onda deňe-deň hasap bile jemlenýär we ýeňijini saýlamak intägem belli däl bolýar. Interes sowal. Ýagtylyk şöhlesi düşünjesinden peýdalanyp, Dury gurşawlarda ýagtylygyň ýaýrama kanunlaryny öwrenýän optikanyň bölümine näme diýilýär? Ýagtylyk şöhlesi düşünjesinden peýdalanyp, dury gurşawlarda ýagtylygyň ýaýrama kanunlaryny öwrenýän optikanyň bölümine näme diýilýär? Wagt.

Taýýarly. Kim jogap berer? Biziň toparymyzdan özüm jogap berýän. Tolkun optikasy diýilýär. Näme? Tolkun optikasy. Tolkun optikasy diýilýär. Bu siziň jogabyňyz. Kabul edýän. Gyzykly ýagdaýy barda, eger häzir Şagelliňki dogry bolsara oýun jemlener. Eger Şagelliňki ýalňyş bolagat diýip Mährä gezegi geçirsek, olam ýalňyş jogap berse, onda ýene-de oýun Şagelliň ýeňişi bilen jemlenýär. Şert şeýle. Netije häzir-ä jemlenenok. Ýalňyş jogap. Mähri, indi kim jogap berýär? Topardan özüm jogap beren. Diňleýän. Linzalar. Linzalar. Hawa. Bolan jogabyňyz. Pikir ediň, häzir ýalňyş bolsa oýun olaň ýeňişi bile gutarýar. Men jogabyňy üýtget diýemok. Gutarnyş jogabyňyzy aýdyň. Linzalar. Kabul edýän. Şagal, indi on gün gel gysy bolmagyny arzu edip oturaýmaly bolýar da. Dogrymy? Netije Mähriban watandaşlar, eziz ildeşler, elbetde, ýogsa-da şert boýunça biz netijäni aýtmaly ahyryn. Ýalňyş. Eziz ildeşler, mähriban watandaşlar, akyl ýygyşy mekdep okuwçylary bilen atly telebatlaşygymyz Aşgabat şäheriniň ýöriteleşdirilen ýetmiş ikinji orta mekdebi, Aşgabat şäheriniň ellinji orta mekdebiniň gatnaşmagynda Şu hasap bilen bu sany hem jemlendi. Çünki Şageliniň toparyny, Aşgabat şäheriniň ýöriteleşdirilen ýetmiş ikinji orta mekdebiniň toparyny biz bäsleşigimiziň indiki sanynda göreris. Elbetde, Şagelini gazanan üstünligiňizde gutlaýarys. Elbetde, indiki tapgyrda görüşýänçä, siz bilen häzir hoşlaşýarys. Mähriň gatnaşanyňyza köp sag bolsun aýdýas. Üstünlik hemraňyz bolsun. Eziz ildeşler, mähriban watandaşlar! Türkmenistanyň Bilim ministrligi, Ýaşlyk teleradioýaýlymy, Röwşen aýakgaplary hut kärhanasyny bilelikde taýýarlanyp, ýaýlyma ýetirýän Akyl geňeşligi, Mekdep okuwçylary atly telebäsleşigimiz bu sanly hem geçirip durýar. Hormatly Arkadagymyzyň biz ýaşlara döredip berýän şeýle deňsiz, taýsyz mümkinçiliklerine sag bolsunlarymyzy aýdýas. Hormatly Prezidentimiziň janynyň sag, ömrüniň uzak, alyp barýan il-ýurt bähbitli, umumadamzat ähmiýetli işleriniň mundan beýläk-de has-da rowaç almagyny arzuw etmek bilen, ildeşler, mähriban watandaşlar, gepleşigimiziň bu sanyny hem geçirip gutaryas. Ýene ýakyn günlerde ýaýyň dowamçy äýtjek. Hoş sag boluň, hoş wagt boluň!